بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم محترم ناظرين السلام عليڪم ورحمة الله وبرڪاته محترم ناظرين اربعين يا زيارت امام حسين عليه السلام جي عنوان سان زيارت امام حسين عليه السلام جي فضيلت جي باري ۾ هڪ روايت کڻي اوهان جي خدمت ۾ حاضر ٿيو آهيان. هي روايت امام حسين عليه السلام جي زيارت جي فضيلت جي سلسلي ۾ آهي. هن روايت کي سيد ابن طاؤوس ۽ شيخ ڪليني عليه الرحمة ۽ ٻين معتبر محققن نقل ڪيو آهي. هي روايت امام جعفر صادق عليه السلام جي ثقه ۽ جليل القدر صحابي معاويه ابن وهب بجليء ڪوفي کان نقل ٿيل آهي. هن روايت ۾ امام عليه السلام جو جيڪي دعايا ڪلما آهن تمام مختصر ڪري جيڪي امام عليه السلام جي زوارن جي باري ۾ آهن ڪجهه اهي جملا ۽ ڪجهه اهي جملا جنهن ۾ امام جعفر صادق عليه السلام پنهنجي خانداني بزرگي کي بيان ڪيو آهي اوهان جي سامهون پيش ڪندس. امام عليه السلام هن روايت جي جملن ۾ جيڪي دعائيه جملا ارشاد فرمايا آهن امام عليه السلام فرمائن ٿا خدايا تو اسان کي تمام جهان تي بزرگي عطا ڪئي آ ۽ تو اسان سان واعدو ڪيو آهي ته قيامت جي ڏينهن اسان گنهگارن جي شفاعت ڪنداسين انهي کان بعد امام عليه السلام ارشاد فرمائن خدايا تو اسان کي نبوت جو علم عطا ڪيو ۽ پيغمبر اڪرم صلي الله عليه وآله وسلم جو وصي قرار ڏنو خدايا تو اسان کي تمام گذريل ۽ ايندڙ واقعات جو علم عطا ڪيو. انهي کان بعد امام عليه السلام دعائيه جملا ارشاد فرمائيندي فرمائن ٿا خدايا اسان کي بخش، اسان جي ڀائرن کي بخش ۽ امام حسين عليه السلام جي زوارن کي بخشي ڇڏ. اهي زوار جيڪي پنهنجي وطن کي ڇڏي پنهنجو مال خرچ ڪري پنهنجي شهرن کان نڪري امام عليه السلام جي زيارت لاء آيا آهن. انهي زيارت جي ڪري دنيا جا ماڻهو انهن جا دشمن ٿي ويا آهن. خدايا انهن کي انهن ماڻهن کان محفوظ رک. انهن جو اهو سفر فقط انهي جي ڪري آهي ته تاڪه تنهنجي رسول جي خوشنودي حاصل ڪري سگهن. اڳتي امام عليه السلام فرمائن ٿا، يا الله! انهن کي اسان آل محمد جي خوشنودي عطا ڪر. ڏينهن ۽ رات انهن جي حفاظت ڪر. انهن جي خاندانن، اولاد جو نگهبان رهه جنهن کي اهي پنهنجي وطن تي ڇڏي آيا آهن. خدايا انهن زوارن جي مدد ڪر. انهن کي انهن جي اميدن کان وڌيڪ عطا ڪر. انهي کان بعد امام عليه السلام انهي زوار جي اعضاء و جوارح جي لاء دعا ڪندي ارشاد فرمائن ٿا خدايا انهن جي اکين تي رحم فرما جيڪي امام حسين عليه السلام جي مصيبت ۾ روئنديون رهيون خدايا انهن رخسارن تي رحم فرما جيڪي قبر امام حسين عليه السلام سان مس ٿيندا رهيا خدايا انهن دلين تي رحم فرما جيڪي امام حسين عليه السلام جي مصيبتن کي ٻڌي غمگين ٿيندا رهيا. انهي کان بعد امام عليه السلام فرمائن ٿا، خدايا انهن چهرن تي رحم فرما جنهن کي سج انهي زيارت جي سفر جي دوران تبديل ڪري ڇڏيو. ۽ آخر ۾ امام عليه السلام فرمائن ٿا خدايا انهن آهن ۽ پڪارن تي رحم فرما جيڪي امام حسين عليه السلام جي مصيبت کي ياد ڪري بلند ٿيا آهن انهي کان بعد هي دعائيه جملا اڳتي جاري رهيا ۽ اسان جو موضوع جيڪو هتي پورو ٿيو انشاء الله وري ڪڏهن ٻئي موضوع سان گڏ اوهان جي خدمت ۾ حاضر ٿينداسين والسلام عليڪم ورحمة الله وبرڪاته.